Well ech an der Chamber ëmmer vun engem Deputéierten, nämlech notamment dem André Bauler, wou een dat guer net mengt, well mengt ee jo d'Oppositioun stëmmt ëmmer dogéint. Ass fir mech einfach ëmmer Stress pur, wëll ech eleng da responsabel fir alles sinn. Mir hunn. Da mécht mech ëmmer esou rosen, wa mer iergendwéi politesch Diskussioun ënnert eneis. Politik ass vill sech fir anerer asetzen, jo. Verzichten, jein. Muss ech eng gutt Bezéiung hunn. Duerchhalen, soss hätt ech dech scho fënnef Mol geschitt. De Problem ass, datt d'Politik grad an de Wahlperioden, ech soen ëmmer Wahlkampf, well dass, dass dee Kampf ass reell, also et ass wierklech eng Ausnahmesituatioun während sechs Méint, D'Kulisse vun dem Liewe vun engem Politiker, senger Famill, Blécken ze weisen, datt et och nëmmen normal Mënsche sinn. Also ech weess net, wéi normal dann? Hallo Sven. Hallo Christine, Stranger, ok méi strange, méi cringe geet et warscheinlech guer net, wéi kann en Politiker a seng Fra e Podcast maachen? Fir wou net?
Also Podcast geet jo awer, se si awer elo vill Leit, déi dat mëttlerweil maachen. En plus verbënnt et eis. Jo, well dat ass eng Geschicht, déi ech schonn e puer Mol erzielt hunn, op Social Media geshared hunn, op esouguer op der Chamberstribün erzielt hunn, nämlech wéi mir eis kennegeléiert hu virun Däerf ech dat soen? Jo.
21 Joer. Kennen mir eis elo scho esou laang? Mir kennen eis mindestens 21 Joer, jo. Ok, dat ass vill.
Mir waren ongeféier, also well mir si jo an der selwechte Schouljoer gaangen, mir hunn eis kennegeléiert mat esou 14 Joer, denken ech. Jo, du kanns gutt rechnen. Wou ech am Fieldgen nach war. A Schülerradio gemaach hunn. Mir hunn tatsächlech zesumme Schülerradio gemaach. An do hunn ech, wéi ech dat sou op Social Media gesot hunn, meng Stëmm fonnt oder mat menger Stëmm experimentéiert. An mir konnten eis am Ufank net wierklech leiden. Dat weess ech alles net méi, dat ass mega laang hier. Mir kënnen eis elo leiden, dat ass dat Wichtegst. A mir haten eng beschte Frëndin, wou mer awer am Ufank nach guer net wossten, datt Et u sech fir eis allen zwee eng vun eise beschte Frëndinne wier. Genau, also d'Jeanna.
Klenge Shoutout, he? Genau, Jeanna, ouni dech wier mir haut net hei bei eis an eisem Doheem. Relativ sécher net, well d'Jeanna huet u sech dozou gefouert, datt mer eis och no dem Schülerradio an ausserhalb vum Schülerradio nach heiansdo gesinn hunn. Genau, also d'Jeanna an ech waren zesummen am Fieldgen an der Chorale. An d'Jana an du waart zesummen an de Scouten? Jo, also da weess elo scho jiddweree wat e bësse sou eis Hobbyen oder eis Originne sinn. Jo. Origin story.
Genau, an dunn hu mer Schülerradio gemaach an ech hat dunn relativ séier eng Sendung um Radio Ara bei Graffiti, de Jugendradio, Wat flott ass, well du méchs elo erëm Saache fir deng Aarbecht mam Radio ARA. Genau, esou de Krees, deen schléisst sech awer ëmmer iergendwéi.
Wann ech elo keng Angscht viru Copyright Claims hei hätt, da géif ech warscheinlech ufänken, The Circle of Life ze sangen, mee. Nee, komm mir loossen dat sinn. D'Wieder ass gutt haut.
Jo, du bass net dee mam Gesangstalent. Komm mir loossen dat sinn. Mee bon, mir hunn eis esou kennegeléiert. Ech hu Recht, jo. Mee dofir kann eist Meedche gutt sangen. Jo, dat ka super sangen.
Dat ass besser wéi ech. Also dee Gen hunn ech glécklecherweis net weiderginn. Nee. Majo, um alle Fall, mir wëlle mat deem Podcast e bëssen erméiglechen, hannert d'Kulisse vun dem Liewe vun engem Politiker, senger Famill ze blécken, ze weisen, datt et Och nëmmen normal Mënsche sinn. Also ech weess net wéi normal der sidd.
Jo also alles gutt.
Dat erënnert mech elo un deen, vläit wëll direkt mat enger Anekdot unzfänken zum Thema normal. Vill Leit wësse vläit, datt mäi Papp Zauberer war éier en d'Pensioun geholl huet an ënnert anerem Stroossenzauberer war. An mäin éischt Täschegeld an der Öffentlechkeet hunn ech verdéngt, andeem ech dann och selwer zum Deel mat zaubere gaange sinn. An ech ka mech ganz gutt erënneren, ech stoungen eng Kéier zu Tréier an der Foussgängerzon ze zauberen an du geet do en eeleren Här laanscht an awer haart, esou haart, datt et net ze iwwerhéiere war, E brëllt eis entgéint, Sie haben doch nen Riss in der Schüssel!
Déi Story kennen ech nach net, an dobäi si mer laang zesummen. Elo weess ech net, ob dat e Kompliment ass, wann een do zaubert, oder ob dat sollt eng Beleidegung sinn, mee. Weess et vläicht selwer net. Dat war ganz authentesch, dat ass einfach erauskomm. Ganz normal war ech, mengen ech, mäi ganzt Liewen nach net. Nee, ech mengen, et muss een och e bësse verréckt sinn, fir sech dat unzedinn. Well t'ass en immens chargéierten Agenda. Du muss op vill iergendwéi, ech soe lo mol Fräizäit verzichten, well deng Fräizäit dee Moment am, mat anere Saache gefëllt ass. Also ech fanne fir, also wann, wann ech lo mol einfach däerf dir dat esou dohinner leeën, ech fanne Politik ass vill. Sech fir anerer asetzen an dofir vill selwer verzichten. Also wat ee lo vläicht net direkt géif mengen, mee vläicht wann een herno bis bëssen erzielt, versteet een dat vläicht méi. Politik ass vill sech fir anerer asetzen, jo. Verzichten, jein. Well et kritt ee och eppes erëm am Idealfall. Am Idealfall gesäit ee jo, datt d'Politik eppes verännert. An et sinn heiansdo déi kleng Saachen, et sinn net déi, et ass net forcément deen, dee grousse Jee ëmmer, op deen ee sech muss baséieren, mee et sinn heiansdo wierklech minimal Ännerungen a Gesetzer, déi awer e Risenimpakt op d'Allgemengheet hunn. An esou ass dann och de Rôle vun der Oppositioun heiansdo awer wichteg, obwuel een dat guer net mengt, well mengt ee jo, d'Oppositioun stëmmt ëmmer dogéint, mee och d'Oppositioun packt et heiansdo vir, Interpretatiounen a Gesetzer z'erméiglechen, déi virdrun net méiglech waren, Verännerungen ze bewierken oder iwwerhaapt emol en Débat ze lancéieren. An dat gëtt och zeréck. Also jo, et setzt ee sech fir aner an. Jein zum Verzicht. Jo.
Du gesäis natierlech vill méi, op wat ech alles verzichten, mee ganz kloer, et gëtt awer och eppes zréck. Mee dat ass genau dat, firwat ech zum Beispill elo kee Politiker kinnt sinn, well fir mech wier et Verzicht. Fir mech wier et permanent mussen op meng Privatsphär verzichten, op meng Me-Time, ganz vill op, jo, Anonymitéit, ganz vill op, ech soen emol, d'Recht einfach emol, sech, ech kann net soen goen ze loossen, wéi soll ech dat ausdrécken, du, du bass jo net méi esou fräi wéi virdrun. A fir mech ass dat villes Verzicht, ech kinnt dat net, mee dir mécht et näischt aus. An ech mengen, genau dat ass, firwat s du eebe Politiker bass an ech net, obwuel ech och Politikwëssenschafte studéiert hunn. Ähm, also, du hues u sech dat studéiert, wat ech haut maach. ja, da mech mech immer so rosen, wann mer irgendwie politesch Diskussionen ënner den Eis hunn a mir hunn ënner den hunn mir hunn der jo awer vill. Ähm, ans du da mat irgendwelchen äh, politeschen Theorie kënns a politesche Philosoph kënns vuch mer so uh, dat dun hat dat seet mat dat hat enke an der Uni an ech wees dat guer net méi an du kënns mat all den Saachen, da ginn ech so rose well ech net studéiert an ech wees et net méi. An du has guer näischt esou an déi Richtung studéiert an du weess dat einfach alles? An dat merkt een eis och net. Ech hunn do eppes mat Computere gemaach. Dat Wirtschaftsinformatik, wat u sech näischt anescht ass wéi mam Laptop an d'Wirtschaft ze goen. Also an d'Wirtschaft, net an d'Wirtschaft. Keng Aarbechtserwitzer am Podcast. Nee, firwat ech de Witz erzielen ass, well ech an der Chamber ëmmer vun engem Deputéierten, nämlech notamment dem André Bauler, dofir vernannt ginn, datt ech fir d'Ekonomie Wiertschaft soen an net Wirtschaft, well hien insistéiert, datt een dat Wirtschaft nennt an net Wiertschaft. Wat ass elo do den Ënnerscheed, ausser den r prononcéieren an net? Dat ass eng Fro, déi ech mer och ëmmer erëm stellen, mee all Kéiers, wann ech iwwert d'Ekonomie an der Chamber schwätzen, fänkt et un an den DP-Reie ganz onroueg ze ginn a se fänken alleguerten u mat kicheren a laachen an derzwëschen ze ruffen iwwer Wiertschaft oder Wiertschaft oder Wirtschaft oder Ekonomie. Ech gesi schonn, d'Politiker hunn e ganz eegenen Humor.
Verschidde Politiker hunn e ganz eegenen Humor, wëllt ech domadder soen. Si mer erëm bei der Fro, Bass du normal oder hues de Rëss an der Schëssel? Dat gëtt den Titel vun der Episod. Wat empfënns du da? Fills du dech als normal oder net? Oder muss een net scho bësse mief sinn, fir sech dat alles unzedinn? Also, ech hunn nach keen an der Politik erlieft, deen d'Krittäre vun normal géif erfëllen, alleng scho well e sech deem aussetzt wat Politik ass. Politik, du hues virdru vum Verzicht geschwat, Politik ass jo engersäits Verzicht op Privatsphär, grad zu Lëtzebuerg. Also Schonn den Duerfpolitiker verzicht op seng Privatsphär am private Raum a sengem Duerf. De Virdeel ass, wann en zwee Dierfer weider geet, kennt kee méi en an en huet e bësse méi seng Rou. Dat heescht, wann een do wëllt eng Date Night maachen, geet fiert een an d'Stad. Als Landpolitiker huet een awer e bësse seng Rou. Als Nationalpolitiker, a grad dann nach als exponéierten Nationalpolitiker, ass dat jo net esou. Ech weess net, ob s dech erënners, ech mengen, mir hu ganz knapp hei gewunnt, si mer eng Kéier bei de Chinese iesse gaang. Jo, mir si erakomm an de Sven krut Blicke des Todes. Ech mengen net emol d'Blicke des Todes, ech mengen d'Leit waren einfach erschreckt, well mir sinn erakomm an du häss kéinten eng Spéngel falen héieren. All Mënsch huet direkt opgehale mat schwätzen, huet sech eng Kéier esou Blécker zougeworf, huet op dech gekuckt, ganz skeptesch, esou side-eye. An ech gesot, Oh oh, soll mer net awer to go bestellen? Dat huet sech awer gebessert, muss ech soen, dat ass mëttlerweil net méi esou schlëmm. D'Leit hunn sech och hei an der Géigend elo dru gewinnt. datt mer hei wunnen an datt mer hei sinn an datt mer och méi oft an de Restauranten ënnerwee sinn. An och vill Fast Food iessen. Et ass jo elo net esou, datt mir just a Stäre-Restauranten iesse ginn. Mir iessen dann och de Burger mat Fritten hei am Duerf am Restaurant. Deen excellent ass.
A gëschter war ech am Mamiya iessen. Also mir ginn och ganz vill an d'Brasserie bei der Piscine, well dat ganz praktesch ass. Genau, wat een halt esou mécht mat senge Meedchen. Jo, an de Kebab vum Duerf, deen huet mech och schonn an der Press gesinn a mech gefrot iwwer. waat dann do lass war. Mee ziel vläicht déi ganz Geschicht, well déi ass cool.
Ech sinn alt heiansdo fir d'Chamber am Ausland ënnerwee an dat heite war dann eng vu mengen éischte Missiounen, muss 2019 dorëmmer gewiescht sinn, an d'Tierkei. An fir de politesche Kontext ze erklären, Gëtt et een Thema, wat an der Tierkei wierklech ganz kriddeleg gesi gëtt, an dat ass d'Unerkennung vum Genozid un den Armenier duerch d'Osmanescht Räich. Lo kann ee soen, d'haiteg Tierkei ass jo net d'Osmanescht Räich, firwat solle se sech drëm këmmeren? Bon, 2019 war et grad esou, datt Frankräich dee Genozid grad ëffentlechkeetswierksam unerkannt hat, an et war och eng franséisch Delegatioun do. An déi franséisch Deputéiert, déi dann fir Frankräich do war, huet direkt déi tierkesch Regierung do awer ugaangen bei där Reunioun, vu wegen, firwat si dee Genozid net géifen unerkennen. Bon, si kruten der dunn direkt laut Spaken, firwat si dann Algerien net géifen unerkennen, a sou weider a sou fort. Also, et war héich hiergaangen. An wat ech net wosst ass, datt CNN Türk dat dee ganzen Debat iwwerdroen huet mat menger Billett am Bild. Has du dann eppes gesot oder war et just däi Blik? Nee, ech sutz halt just net allze wäit vun der franséischer Delegatioun ewech. An dräi Deeg méi spéit sinn ech dann heiheem an ech hat Honger an ech ginn owes bei de Kebab vu mengem Vertrauen an hunn schwätzt dee mech un a seet deen, Waars du rezent an der Tierkei? Ech, Wéi? Jo, ech hunn dech op CNN Turk gesinn, do op där Konferenz, wou der iwwer Armenien an Algerien geschwat hutt. A ech esou, Bouche bée! An Dat weist also, jo, ech ginn gären hei bei de Kebab iessen. Jo, mëttlerweil huet en zwar leider gewiesselt, dass net alles ausstëmmt, mee. Mee d'Resultat war awer, esou kënnt een dann duerch e politesche Engagement zu Lëtzebuerg, bemol ouni eegent zoudoen, ech hat wierklech näischt dofir gemaach, op CNN Türk an däin Kebabmann vum Vertrauen erkennt dech dodrobber a freet dech, ob s du an der Tierkei bass. Muss een also e bësse komesch si fir Politik ze maachen? Dat do huet jo awer lo näischt mat komesch ze dinn. Du hues jo emol näischt gesot. Dat war jo nach besser. Du waars Deko. Du waars einfach zur richteger Zäit um richtegen, op der richteger Plaz. Jo, dat ass op alle Fall eng, en Deplacement gewiescht, wat sech a meng Erënnerung agebrannt huet. Firwat?
Duerch déi doten Zeen. Also ech hunn nach ni soss e Walk-Out erlieft vun op enger internationaler Konferenz. D'Zil dobäi ass jo u sech Diplomatie ze maachen an net sech esou laang unzejäizen, bis den ee geet. Jo, bon, an deene leschte sechs Joer huet sech do awer och vill geännert, soen ech mol, an der Method, wéi een Diplomatie mécht a wéi ee mateneen ëmgeet an, ne? Bon, mee ech schwäifen net of. Ech mengen, do hu mer nach eppes fir eng ganz Episod enker, just iwwer Diplomatie an Internationales ze schwätzen. Wéi sech d'Politik och zu Lëtzebuerg vläicht geännert huet an deene leschten Se ass esou viru Covid an net no Covid. Also do war jo awer och vill, och sou mam Agenda an zäitlechen Engagement an alles. Jo, dat huet sech immens geännert déi lescht Joren. Mee komm, komm mir schwätze mol elo fir unzefänken einfach iwwert wéi, mir hunn elo driwwer geschwat, wéi ee Politik wou hëlt, wéi, wat, wat bedeit et Politik ze maachen? Mee wat bedeit et dann d'Fra vun engem Politiker ze sinn? Do muss mer eng ganz Episod fëllen. Ui. Ech menge fir mech ass et vill Verzicht, wa mer erëm op d'Notioun vun Verzicht komme wëll. D'Saach ass bei dir, ech fannen du bass en immens gudde Papp an ech fannen du bass och e gudde Partner. De Problem ass, datt d'Politik grad an den

13 Joer.
Dass du net, dass de direkt gewielt gouws. Du haas jo mol ganz vill, ganz vill Wahlkämpf wou mer zesumme plakatéiere gefuer sin. 13, 14, 18 glécklecherweis hun gewielt, 19. Do war nach een Europawahlkampf derzwëscht. Dat war 14. Waren der genuch, well all Kéier wann. 17 Gemengewahl.
Oh jo, well all Kéier wann e Wahlkampf as. Dann fänken ech un ze soen, Oh Gott, wëlls de dat dote wierklech? Ech fänke wierklech un ze soen, Oh nee, ech sti mer dat do net méi un. Firwat kann ech net eng normal Bezéiung hunn, wéi all meng Kollegen, mat engem Partner, deen normal Schaffzäiten huet, deen normal doheem ass, wou mer eis kënnen Haushalt a Kand fofzeg-fofzeg opdeelen? An da weess ech awer och erëm, datt jo genau dat, firwat ech dech esou gären hunn, dat ass, firwat s de e gudde Politiker bass. A wann s de dat alles net häss, wier däi Charakter jo och aneschters an dann hätt ech dech als Mënsch jo och net esou gär, well dech dat awer mega ausmécht, deen deen Engagement fir anerer. Also ech fannen du setz dech mega fir anerer an ëmmer an och du bass jo vill fort, mee wann s du awer hei bass setz de dech extrem Also du versichs mer do awer vill ofzehuelen dann ëmmer, oder ebe grad mat der Präsenz sou vill méi wettzemaachen a wierklech mam Mia wierklech Qualitéitszäit ze verbréngen. Dir maacht Daddy-Daughter Days, nenne mer dat ëmmer, a Mia Dates an da gitt dir zu zwee iessen an hatt genéisst dat, du genéiss et an ech kréien da mol eng Kéier Zäit eng Kéier ze ootmen.
Oder mat Frëndinnen eppes ze maachen. Jo dat muss jo och heiansdo sinn. Mee also Verzicht definitiv, well ech jo awer de Gros vun der Zäit, wann s du am Ausland bass, an du bass vill, ech mengen dat kann ee vläicht herno eng Kéier zielen, datt s du jo net nëmmen zu Lëtzebuerg deng Engagementer hues an der Chamber, mee datt s du jo vill an internationale Comitéë bass an dofir vill am Ausland reest. An dee Moment ass fir mech einfach mer Stress pur wëll ech eleng da responsabel fir alles sinn. Mir hunn en Hond dee lo grad jo gesondheetlech net super ass, well en och lo al ass an mir hunn eng Kaz déi ass och al. Däitlech besser schléit wéi jiddweree vun eis geduecht hat. Effektiv.
Dann hu mer e Meedche vun 3,5 Joer wat zwar lo scho méi selbststänneg ass, mee Wat och vill verstinn, ech mengen, wat méi selbststänneg ass, also ween Elteren ass a Kanner an deem Alter kennt, dat ass en Challenge fir sech. Et ass en Challenge fir sech an dann hues de déngen, du muss jo net nëmmen déng Emotiounen navigéieren, vun ech si lo traureg, datt s du net do bass oder ech sinn alt mol erëm eleng mam Mia op iergend enger Familljefeier oder iergendwou eleng, wou jiddereen an der ganzer Famill do ass. Do hunn ech schonn ëmmer d'Gefill, ech vermëssen dech dann och vill. An ech hätt gäre méi Zäit mat der. Mee ech weess awer och, datt et. Also iergendwéi verstinn ech awer genau sou gutt, firwat s de dohinner gees. An ech wéilt och ni, datt s de net dat méchs. Also ech hu jo Politikwëssenschaft studéiert. Ech hu Stagë gemaach an der Chamber. Dat war nach wäit éier s du elo iergendeppes domat ze dinn has. Ech war am Europaparlament. Do hat ech esou e klenge Stage gemaach beim Charel Goerens. Ech hunn an der Gemengepolitik era gekuckt. Mäi Papp war sengerzäit am Gemengerot. Ech hunn vill Freelance-Journalismus gemaach, wou ech och ganz vill esou Saache gesinn hunn. Dat heescht, ech wosst jo u sech, wat dat ass. A gläichzäiteg weess ech och, datt et guer näischt ass, wat ech elo wéilt am Virdergrond maachen. Mee ech verstinn awer honnert Prozent dee Reiz, firwat s du op. déi ganz, also dat ganzt optesch hëltz, well et ass och immens valoriséierend a satisfais, also wéi sees dat, flott wann s de eng Cause hues wéi déi s de brenns an du kanns dofir schaffen, datt dat geschitt. Ech, ech mengen, datt ee vläit nach e Schratt méi wäit muss goen iwwert d'Motivatioun, firwat mécht ee Politik. An d'Motivatioun, firwat ee Politik mécht, ass jo net ze soen, ech maachen et fir mech. Dat well deen, dee Politik. Et ginn där awer, bestemmt, ne? Et gi sécherlech Politiker, déi et fir sech selwer maachen, déi just u sech denken, just un hir eege Täsch. Jo, also dat gëtt et bestëmmt. Mee een, deen dat just fir sech mécht, dee mengen ech verkennt, wéi vill et een dann awer kascht, wann een et fir sech eleng mécht. Jo.
Wann een et awer, an da si mer erëm bei där Fro vun wat gëtt et da zeréck a firwat e Verzicht nëmmen e Jein ass a keen Jo ass, well et der eben déi Méiglechkeet gëtt, wéi de Baden-Powell dat scho gesot huet, an do gesäit een dann erëm, ech kommen aus de Scouten, ech ginn dat och net lass. datt d'Zil vu jiddwerengem sollt sinn, d'Welt e bësse besser ze verloossen, wéi ee se virfonnt huet. An ech mengen ze wëssen, datt mer, breet Majoritéit vun de Politiker, op kommunalem Plang, op nationalem Plang, op internationalem Plang, dat als Credo huet, dat wëllt maachen. Ech weess awer och, datt et déi Ausnahme ginn, déi eis dann e schlechte Ruff ginn. An dat féiert dozou, firwat ech och e bëssen d'Motivatioun hat, dee Podcast hei ze maachen, fir ze weisen, datt mer vläicht vill méi normal Mënsche sinn,
normal Mënsche sinn, wéi een dat vläicht mengt. Mir hunn net, mir hu keng Chaufferen, mir hu keng Bodyguards, mir sinn net 24, 7 am Kostüm, Krawatt, dat gesäit ee jo elo, mir sinn Mir hunn en Alldag, mir mussen eis ëm eis Kanner këmmeren, ëm eis Partner këmmeren, mir mussen heiheem staubsaugen an d'Wäsch maachen. Dat méchs du?
Fir d'Wäsch, dat ass eng kloer Trennung heiheem. Dat ass einfach
well ech ze vill Wäschpolver ëmmer d'Maschinn maachen an léiwer deen hunn dee richt wéi deen deen net richt. A well ech weess wéi eng vu menge Kleeder Kaschmir a Woll a Seid si fir datten se net aginn an bon ech hunn zwar och schonn ee vun dir an dat ass egal komm mir wiesselen d'Thema.
Ech wollt grad soen, ech hunn nach keng vun denge Wäschestécker ruinéiert. Ëmgedréint gëtt e Schong draus. Lo kënnt hei, lo gëtt hei knaschteg Wäsch gewäsch. Wuertwiertlech.
Mee mir hunn essentiellement déi hunn ech dee Wonsch ze weisen, datt De ganz normalen Alldag gëtt zum Beispill, just éiert mer dat heiten opgeholl hunn, war ech wéi bal all Woch, wann ech freides zu Lëtzebuerg sinn, bei meng Bom iessen. A well meng Mamm dës Woch keng Zäit hat, war ech och mat hir akafen. An dat gehéiert fest zum Kalenner On top vun allem deem wat mer maachen. Jo, an ech mengen dat fannen ech eben bei dir sou schéin, ech reege mech zwar mega vill op, och also bei mengen Kollegen, datt ech eben vill eleng sinn, ech man ëmmer bëssen de Gag sou married single mother, bon de Gag ass et net gemat, et ass schonn Fakt ne, mee Et ass awer och, wëll ech weess, dass de dat u sech net mëss fir vun eis fortzelafen oder wëlls de dech der Verantwortung wëlls entzéien, mee wëlls de u sech déi aner Leit nieft denger Famill als genau esou wichteg empfënns an s de awer ëmmer déi richteg Prioritéiten hëls wann et drëm geet. Also du sees trotzdem Eventer of, wann ech soen, ech brauch dech elo. da mëss de dat. Oder wéi elo deng deng Bom, déi dech dann ebe brauch, da stells de aner Saachen hannenun. An ech menge wann et drop ukënnt, déi wichteg Saachen, do bass de do. A mir wëssen, do kënne mer op dech zielen. An ech fannen et eigentlech vill méi schlëmm, wann een zu zwee dee ganzen Dag normal, also Büroszäiten huet, zu zwee schaffe geet an da muss d'Fra alles maachen, Während de Mann do sëtzt mam Béier virun der Tëlee, fir elo ganz schlecht de Cliché ze huelen, ech mengen, dat géif mir esou vill méi nerven, wéi datt ech muss dat Ganzt eleng wuppen, während s du am Ausland bass. Elo zum Beispill déi nächst zwou Woche bass du, ech mengen, ee Samschden hei, net zwëschent dräi Deplacementer. Véier Deplacementer, jo. Véier Deplacementer, dat heescht, du bass, ech si elo quasi zwou Wochen eleng. Dat heescht, Moies. Also mir gesinn eis derzwëschent e puer mol kuerz, mee jo. Ech weess et net, warscheinlech rëm méi FaceTime. Also et huet, et huet engersäits e bësse esou dee Charme vun eis, der Ufank vun eiser Bezéiung, wou mer no dräi Méint, war ech mol direkt fir e Joer a Spuenien a mir hunn iwwer, deemools nach, mega schlecht Connectioun, Skype. An dat kënnt een sech elo scho guer net méi virstellen, dat war alles nach esou vill méi schlecht. Weess de, datt Skype elo ofgeschalt gëtt vu Microsoft? Oh nee, dat ass wéi MSN, dat hu mer ons och ëmmer benotzt an dat gëtt och elo, oder gëtt et dat? Also ech hat och eng ICQ Nummer, ech war op Luxusbuerg, dat waren déi gutt al Zäiten. Haut ass een dann op TikTok, op Snap, op Insta, also dat, also wa mer iwwer digital Kommunikatiounsplattforme schwätzen, et vergeet keen Owend wou ech net Dräi, véier, fënnef, sechs, dräidausend Reels vum Christine geschéckt kréien. Dat ass mäi Love Language! Deen ech onbedéngt nach muss kucken. Mee et kann een dach net deem aneren irgendwie besser transportéieren, wat ee grad denkt a fillt, wéi wa schonn een e perfekte Video dozou gemaach huet an een deem just muss kucken, Hei kuck, genau esou geet et mir! An, däerf een net vergliessen, ech schmei jo ganz oft d'Aschlofbegleedung bei mir, An iergendwann, wann et dann d'Answer huet a fort ass, also meeschtens liesen ech zwar a mengem Kindle, mee heiansdo gëtt een dann awer schwaach an scrollt een, wat een net soll, esou deen, einfach nëmmen dee mindless scrolling do. An da fannen ech halt ebe esou vill witzeg Videoen, déi ech da onbedéngt muss deelen. Dat ass, dat ass ebe esou. Mee oppassen, Et fir all déi, déi eng Partnerin hunn, déi genau dat nämmlecht mécht, Dir gitt drop gequizt, fréier oder spéier. Bei mir, du schécks mir och Saachen, wou du sees, Hues dat scho gesinn? An da froen ech emol fir d'éischt emol wou, WhatsApp, Messenger, TikTok, Instagram, Facebook, an da weess du och selwer net méi, wou s de mer geschéckt hues. Deelt een d'Halt op där Plattform, wou een fënnt. Jo, dat stëmmt.
Um alle Fall, ech mengen, dat weist e bëssen, d'Liewe mat engem Politiker ass variéiert. Jo, ech mengen, et kann ee generaliséieren, datt ee seet, et gëtt u sech keen Dag, deen ass wéi deen aneren. Well obwuel Der jo u sech e Programm hutt an e Planning vu wéini hutt Der Kommissiounssëtzungen a wéini hutt Der Parlamentssëtzungen a wéini ass fräi mat Schoulvakanzen, trëfft dat jo awer elo nëmme bedéngt zou, well du bass jo nach an deene ganzen anere Kommissiounen, wou s de an d'Ausland muss.
Dat kënnt sinn d'Chamberswochen, et sinn d'Kommissiounswochen, et sinn d'international Deplacementer, et sinn déi Saachen, déi on top sinn, Treffe mat Wielerinnen a Wieler, mat Interessevertrieder. Esou datt keen Dag u sech wéi deen aneren ausgesäit an och keen Dag nëmmen 8 Stonnen huet, oder wéi u sech offiziell eise Chambersprogramm virgesäit 4 Stonnen, well mir si jo Hallefdagsdeputéierten offiziell. Mee ech géif virschloen, komm mir langweilen d'Leit haut net nach mat dem ganzen Agenda vun engem Deputéierten. Mir halen dat fir d'nächsten Episod a mir verspriechen och, datt déi zäitno wäert kommen an dann, Hues du ierndwelch closing words? Hu mer schonn en Titel fir dee Podcast? Mee, jo scho closing, ech sinn dach grad eréischt waarm gelaf. Ech hunn nach esou vill ze zielen. Mee dann. Elo eng Kéier, wou iergend ee sech dofir interesséiert, wéi et, wéi et mir geet bei deem Ganzen. Da gesi mer, ob ee sech dofir interesséiert. Okay. Dat gesi mer dann bei eisen Nokucker, Nolauschterer. Stëmmt, well mir filmen dat jo och, dat fannen ech am aller, aller angeneemste, well Radio mécht ee jo, well ee gäre schwätzt. An wëll et nëmmen d'Stëmm ass.
Op alle Fall, mir probéieren dat heiten nach e puer Mol weider ze maachen. Ech freeë mech. Deementspriechend schalt nach eng Kéier an den Agenda vun engem Deputéierten a senger bal vollzäittäteger Fra mat Hond, Kaz, Kand, Oder, jo, oder wéi mäi Papp dat eng Kéier treffend formuléiert huet, Zirkus, Zauber an Zodi. So long and thanks for all the fish, bis d'nächste Kéier. Ciao.